Ýerine ýetirýän aýdymlary bilen bize ýatdan çykmajak pursatlary we emosiýalary sowgat edýänler aýdymçylardyr.

Ýene dam dam, dam dam, dam dam, Ýagyş ýene dam dam, dam. Aýtda näme etdiň? Hä ýene meni getirdiňiz diýýäňmi? Hawa. Eden zadyň kän bolansoň geldiňdä şu ýere. Ýäää. Aý bolýany şu bolanda ýüregimdäkini aýdaly. Tapyn diýip kim goýdaý saňa? Nurmuhammet Meredow halypa. Aslynda meň şu barak kliçkalarymyň hemmesi şu eden işlerime görä, ataň-eneň ýanynda tapyl diýip bir aýdymym bardy. Dost-dogan ýanynda tapyl, wadaňda, halypaň ýanynda. Şo soňundan şo tapyl bolup gitdi-dä. Üstüňden düşülýän degişmelerden gaty görýäňmi? Tworçeskiý işime degseler gaty göremok. Şahsy özüme ýa semýama, ýakynlaryma, dost-ýarlaryma ýa sazandalaryma degseler alamak. E öz işime degseler beter pikirini almany gowy görýän. Ýöne öwgüler gura seňki dogry olam bir hilek-dä sungat işgäri üçin ondan şutat çenli gidýäň. Öwülip durýaň bolup. Emma gapma garşylyk her kim öz tarapyndan öz pikirini aýtdy. Käbiri hakykatdan degişmek üçin aýdýar, käbiri hakykatdanam halaman aýdýar. Ol hemme adamy halamagam mümkin däl. Esasy öz ýürejiňe jaýlamaly. Ýa onda şony çykarmaly, ondan öz diňleýjisini tapýar. Haçandan bäri gaty görmän başladyň? Gaty görmän başladym. Hawa, ýaňky işiň üçin degişilýän degişmelerde. Belli bir wagtlar gaty görgem gördüm. Her bir gaty görüp şony belli bir derejede şony mahrum edýäň aýdýan şunda etmeden eýle eýýäm sen bir diňleýjiňi ýitirýäň. Ýa o diňleýädi öz pikirini aýdýa. Näme üçin aýtmaly däl. Sen çagyrdyň aýdalyň diýdiňä. Olaram aýdýada. Edil ýaňy şu tak gelýäkäň maşynyňda näme aýdym diňläp gelýädiň? Täze çykaran aýdymym. Haýsy aýdym? Maý gülşenaý Sowadymy alaý, aý-aý-aý, uçaly Dubaý, geljekdemi garaşyp durun, gorana dabaý. Berekella. Täze bir aýdym, nesip bolsa halk köpçüligine ýetirýäs. Şudanjyk toýda aýdyp gördüm men. Aslynda biz halk üçin ýazýas-da. Halkam esasy köp üýşýän ýeri toý-baýramlar. Näme üçin klip edeňok diýip sorag berýärler maňa. Iň gowy klip edýän klip düşürýänçiler bilenem düşürip gördüm. Pesräkler bilenem, orta ta bilenem. Ýöne esasy şowly bolmak, halkyň kabul etmek ýeri bar, wagty bar eken şoň. Käbir aýdymlar moş klip gerek däl wagtam bolýar. Ýöne men şol klibiň üstünde işläp durun, beýni eden klipçileri inkär edemok. Klip hökman gerek. Haýsy aýdymyňa klip işleýäň? Şu wagt men Mary Sabartyýew halypanyň Aradaş. Garadaş, garadaş, şul aýdymy klip et edin meni. Şol damdamy näme üçin işlemediň? Neme de ony her kim öz individual klip etdi ony. Öýünde gezip ýörkä köçede otyrka, ýatyrka, uçup barýarka e, adamlar aýdymy aslynda bir döreden, ýazan o, başga bir aýdymçy. Ýöne men ony şeýle bir özümi gowy gördüm-de göçürdim belli bir ýerini. Doly däldir ol. Doly almadym. Özüme gerek ýerini we meniň diňläýjek diňleýjilerim üçin, aslynda beýle bolaram öýdemok. Diňleýjilerim diňläýjek derejesindäki edip göçürdim. Içine o ýerde söz başga, tema başga, köşeş diýip gidýär-de, meniňki dam-dam diýip gidýär. Esasy bogany sanyny aldym men we ýatda galjak söz tapdym-da. Maslahatlaşdym öz halanly oglanlarym bilen. Diýjek bolýanym, şol aýdymyň özi hemme adam şony diňleýjiler bar, ilki başda diňläp gowy görenler, şolar bar, şony edil men näl gowy görýän bolsam, mendenem gowy gördüler şolar. Käwagt şolaryň gowy görşüni görüp, beh, Şular ýaly täsir edäýdimi käme diýen ýerlerimem bar. Aslynda sungat işgäri haçan ýaşaýar? Ýaşap ýörmek düşnükli, ýöne ýaşap ýörkäň ýaşamaklyk öz eden işiňe baha berýärler-ä. Ýa tanaýarlar. Gowudan merdi erbetden merdin tapawudy ýok seni tanaýarlar-da şo işiň bilen. Şonda ýaşap ýörkäň ýaşadyň indi. Şol Calm Down aýdymyň. Seň. Durmuşyňy, seň karýeraňy düýp göter üýtgetjekdigini nädip bildiň? Rahmat. Diňe Allah tarapyn. Nesibe. Ýöne uzak ýyllaryň dowamynda edilen çekilen zähmet, sungata goýulan hormat, sabyr etmek. Men elmydama sabyrly bolmany gowy görýän. Sabyrly bolmakda men özümi taplaýan. Men şuny başarýanmy ýa başaramokmy? Maksat adamlara şatlyk paýlamak. Toý baýramlarda adamlaryň begenenje gününde öz goşandyňy goşmak. Bir ýylgyrtmak, güldürmek gaýgaladan belli bir derejede unudylýar-da, şo zady men şol obrazy bermek. Dam-dam. Aýdymy birleşdirip dur da ikimizem şu aw. Damdam aýtdym ýene etdim zat etdim ol saňada bir gowy bir diňlenýän sebäbi bir abraýly gepleşik dä bu aýdaly görülýän diňlenýän sylaglanýan men görýän ikimizem birleşip dur başgada birnäçe dostlarymyzy birleşdirip otyryn diýjek bolýan bereketli aýdym eken ýürekleri açdy bir kineleri unutdyrdy ýa adamyny Belli bir derejede özüňe bakdyrdyp, seretdirdip bileňden soň, ondan beýleki zatlara-da geçibermeli. Ýa-ki, hakyky türkmen sungaty, halk aýdymlary ýeňiler. Olaryň kabul edişleri başgaçadyr şu wagt. Men aýdýan bolup, başgaçarak kabul ederler. Sebäbi meň aýdanym üçin däl-de, olar şo Dam-dam aýdymy aýdýan çynyň şol aýdymlary aýdýany üçin gyzykly käbirine. Mundan öňküleri tanaýa, sen tanaýan diýip durma. Ýaşlar üçin şol onda gyzykly hoppa diňläli. Hä olaň eýýäm gözlerinde sen täze adam bolup dursuňda. Aýdymçylyk karýeraňa täsirini ýetiren bäş sany halypaň adyny tutmaly bolsa şolaň haýsylaryny agzardyň? Kaka Öwezow halypa. Kaka Öwezow. Saba Artykow. Babamyrat Hamdamow. Nurmuhammet Meredow. Annaguly Babaýew. Mundan başga-da Akmuhammet Saparow, Döwran Saparow, olar biziň biz ýaňky halypalar şu sananlaryň hemmesi bilen hem ara baglanyşygym bolan. Döwran Saparow halypanyň diplomly işini özüm aýtdym aýdymyny. Ol dördünji kurs, men birinji kurs. Özüm umuman halypalardan tälim almany gowy görýän. Ýaňja şu wagt Leýla Şadurdyýewalardan gelýän. Özüm köplenç halypalarymyň oturyşyp-duruşmagyny gowy görýän. Bahar Hojaýewa gowy gatnaşýan halypalarym. Başga-da zenanlardan, ýaş aýdymçylardan hem bar. Umuman men bara çagalardan hem özüme gerek zady alyp öwrenýän. Sebäbi. Dünýe näçe öwrendigiňçe azda. Hawa. Meşhur bolaňdan soň seň üçin iň kyn zat näme boldy? Şu ýagdaýy maňa bildirilen ynamy saklamak. Her gün. Ýöne uly jogapkärçilikli zat. Halkyň söýgüsi sähel bir zadyň ýalňyş etmegi mümkin. Elmydama öz üstüňde işlemeli, kämil kämillige güýç nämäňe talap. Talap güýçlenýär-de. Isleg güýçlenýär. Aýdymlar saýlap aýtmaly. Gürläňde, oturaňda, turaňda. Belli bir ýagdaýda özüňdäki ýaramaz gylyklary ýonmaly. Saňa ýaraýanam boldy, belki halka ýaramasalam mümkin. Seni şeýle meşhur ýagdaýda kabul edip durlar-da. Hawa. Şoň üçin şo zadyňy aňarda saklamaly. Mysal üçin ýadawlyk, gahar, öýke-kine haçan-da bir seni ýaňky diňläp, söýüp, halap, saňa garaşyp şuny ýaly zatlar edip başlaýar-a. Hem gorkak bolýaň, hem beýlek ejiz, bir ejiz ýagdaýa gelýän ekeniň, bir ädirş ak kepder ýalak bolup uçup ýören ak kepderiňi gözüňe getirip gör, parahatçylygyň simwoly-a, dogry dälmi? Şunuň ýaly bir özüň bar, uçup otak bir gonýaň, Hudaý-da neme edäýmesinler, kyn. Şony saklajak bolmaly. Men elmydama birinji kemçiligi özümden gözleýän. Elmydama men öz özüm bilen göreşip gezýän. Şonda-da ýalňyşyp dursa biz häli şindi. Hawa. Hawa, hemme adama mümkin däl ýaramak ýöne halkyň söýgüsi bilen oýun etmeli däl. Sebäbi üýşüp seni azajyk sylaýan bolup senden näçe sylag bolýar. Sen şolaň yzyna abratyny gaýtarmak üçin sende näçe sany güýç gerek. Fizisiki we ruh taýdan. taýdan güýç gerek. Şonuň üçin jogapkärçilikli, öndürýän önümiň, näçe önümçiligimiz-de biziň sungat, şo hiliniň agzyňdan çykýan sözleri gaty üns bermeli we edýän hereketleriňe iň esasy, iň esasy bilmeli zadyň pespällik. Men öňki halypalaryň şu kimdir şu şu wagtky meň ýagdaýymy kim başyndan geçen bolsa ýa indiki geljekler şu ýagdaýy görjek bolsa şolara güýç kuwwat dileýän. Öňkülerede janyna berekella diýýän. Sebäbi halkyň söýgüsizde aýtdym-a. Hawa. Şu ýagdaýda men etmän. Ýene biri alaýan ýagdaýynda-da ýagşylyk bilen ýatlanyp ýoşluk bilen garaty üýşmek. Ir-üýş ýagdaý almaly biri. Ony şonda alaýaňda-da, aý men berjek dälim diýip durmaly-da, çete süýşüp durmaly, berekella. Senem, senden öňem geçdiler. Senem geçýär, senden soňam geçmeli. Bakdaş bolmaly däl, bäsdeş bolmaly. Aslynda haýyr etmek üçin howlukmaly. Ýaly her bir haýyr Edip bilmeseňem ýagşy niýetde haýyr barada pikirlenmegem şo-da haýyr etdigiň. Iň bolmanda zyýan etmeli däl. Tanalanyňy haçan bildiň? Mysal üçin Aýdalyň gepleşige çagyrylmagyn. Aha. Awa, beýabi. Bi gowy gepleşik men görýän zat edýän aýdalyň aslynda tanalmak siz ýala gepleşik taýýarlaýanlaryň şou menleriň sungat işgärleriniň halkyň üsti bilen her kim saňa bal oklap durda şuň esasynda tanalýaň ýöke özüň sen belki şeýle bir aýdymçylar bolandyr tanalyp bilmän geçendir ýa indi tanalmalydyr her toýda meniň aýdym baramda telefona surat düşürýärler a Şolar barada men elmydam gowy pikirde. Olar maňa näme diýip ýazybersinler aşagyndan, dagy käbiri neýle weli, ýok, maňa bary şol, bary ýene dam-dama gelip dur, tanymallyga gelip dur. Hemme adam aýtdy-ma, hemme şuny ýaly, ýok, aý, tüweleme diýmäne haky ýok diýip. Şu gazanan üstünligiňden ýaňa başyňy aýlanyp gördümi? Ýaňky diýşim ýaly-la, şuny ýalyrak ýagdaýlar boljak bolýar welay, diýen dur-dur-dur-dur. Aýdýan-a, ýene-de öz-özüme, öz-özüme terbiýe, elmydama öz-özüme terbiýe beresim gelýär-dä. Onda käwagt, mysal üçin, öňki dostlarym, zatlarym, öňki gatnaşýanlarym ýenelem jaň edýär. Onda elimi almasam, yzyna aýlaýan şolary. Isleýişleri ýaly wagtda gepleşýän, ýolda gepleşýän, maşynda gepleşýän. Olar käwagtda ýary gijede jaň edýänleri bolýar-da, aý, aý, şu wagt bolanyny otyrdyk bolýa, atlap bir jaň edäýdik. Nogtaý, men işim bar, atdyp durmak ože ýam başyň aýlanmagyňa neme bermek-dä. Biteri bermek. Haw. Şoň üçin ýadasandym öz-özümi. Bu dogry dursun ýalak şeýle-de gepleşip, şolar bilen zat edýän-dä. Her bir geçen günümizi öňümizdäki geljek günümiz üçin sapak edinmeli we şo zadyň gadyryny bilmeli. Biz şo ýoly geçmedik bolsak, häzirki ýoly, indiki ýola ýetip bilmeýäris. Şo ýoly geçmeli. Häzirki döwrüň aýdymçylaryndan ýene-de ýüz ýyldan, ýagny bir asyrdan, haýsylary ýatlanar diýip pikir edýäň? Elbetde milli aýdym, türkmen aýdymlaryny aýdyp bilýän aýdymçylar ýatlanar. Aslynda medeniýet, sungat döwletiň bir esasy Özeni-nä? Esasy özeni. Döwletiň, halkyň aýdymlaryndan habar bar adamlar hökman ýatlanar, sebäbi şo döwletiň içinde ýaşap ýördi. Şo döwletiň ady tutulsa, şol aýdymçylaryň ady ýaňlanar. Ýüz asyrdan soňam şo döwürdäki adamlaryň pikiri, şo ýüz ýyldan soň näme pikirde bolup biler adamlar, haýsy pikirde ýaşasalar, şo pikirdäki aýdymçylar ýatlanar. Döwür näçe wagtyň geçmegi bilen gymmatlyk artyp dur. Wagtyň gymmatlygyny duýmaly. Indiki ýerine ýetirjek aýdymyňy nädip saýlaýaň? Indi her bir ädimiň, her bir dem alşyňdan seredap bolmaly. Tagam nädip aňyna giren bolsa, şondan daşlaşmalam däl. Ýöne edil şo bir zady gaýtalap dursaňam bolanok. Ýaňky barlap gördüm-dä şu wagt. Maý, Gülşen-aý! Hawa. Tipdäki hemme ýaşlaryň ullanan aýjak sözleri, agzyndaky, dilindäki sowgat bermek ýene ýaşlaryň içinden şu wagtky haýsy sözler moda, şulaň dili bilen gürlemeli. Şulaň dili bilen gürlemeli içinden paýyş sözleri ýene ellerini aýyrmaly içinden gowrajyk sözlerini alyp. Durmuşy sözler bar a gürle köçede gürleýän durmuşda gürleýän onda ýuwaşjyk bilen şony edebiýat türkmen il edebiýat bilen baglanyşdyrmaly her aýdymda birje söz öwredibilsek hem edebiýada goşant hem sungata hem türkmen mysal üçin bir bar bir ýerik barýan men şu bäş sanjak aýdym aýtsaň bolýa diýýärler da beýleki aýdym aýdyp galýan. Sebäbi oňum diňleýjileri bar. Hemem ýaşlara-da şol aýdymy diňlemäni çagyrýan. Hawa. Ondan wara, olam bir täze aýdymdyr öýdýänem baý, ol aýdyma muny jedel edip ýörenem baý, ol aýdymlaram oňarýada. Sebäbi patmu şda öň diňlemändirler olar. Şuň üsti bilen beýleki aýdymlaram salyp bolýa. Şoň üçin şu ýaşlar esasy şular bilen işleýän men. Ýaş çagajyklar. Gullar bilen işlejek aýdymlarym dur meniň. Ene indi aýdalla bildirme rubrikasy. Salam aleýkum.

Meňem jaňym alana kakam şuwagt diýdi. Menem okuwdan geldim diýdi. Dogry dogry Bälçik superi. Ha? Ýolbarsy urup gör. Ýolbarsy urup gör. Ýolbarsy urup gör. Hawa ak kepderiň ganaty halla. Özüm horjun TW-de gördüm. Arada gepleşiňi. Haa hort nime insta battlemi. Ak pamygyň aýtmagyna görä nemede äý Myrat molla şlýapasy bara. Hawa. Göni bäş sekundyň bar. Ýok seret parol däli däli däli däli howwalaý. Laçyn laçyn men bürgüt. Senem bürgüt bolsana inim janyň sag bolsun. Bolly bolly bolly. Düýşüňe gireýin. Bolýamy? Bolly bolly. Elim boş däldir ýöne. Döneýin döneýin Allajan janyň sag bolsun. Şapbat börek iýjek diýseň geläýin. Bolly oňa oňa-da barjak halypam. Garjagaz ýene-de ýag ýag diýip çykarýaň bir zatlar. Ýazýan. Sygyrbam, sygyrbam holoň bileňo keniňlaý ony we günki gördüm gepleşikde bolýany. Sygyrjak bolup kim ýa sen sygyrmadyňmy? Ýylany bogmak bolmaz. Zäher çykmak mümkin dä. Obada gün ýaşansoň. Näme diýýär, garaňky düşýär. Sarymsak iýeniňden soň näme bolýanyny bilýäňmi özüň? Halypa diýdi. Halypa, Hydyr beg. Eräp, Akmasana-how, Hydyr jan, bir munt duraý-da, bersene muny men durup iýdinden saňa jaň etjek. Däli, haýatda ýola salanok, endamyny agyrtýar. Iki çeşme ýuwan towuk, ha, iki çemçe ýuwan towuk çorbasyny Içseň, saçyň hydyryňky ýalak bolýar. Çaryň çep çekene çekir saçak boldy türkmen sözlügi üçin çaryň. Meň diýen Ýok meň diýen zatlarymy ýatdan çykarma how hem meň diýen zatlarymy ýatdan çykar hawa meň aýtjak bolýan zadym Hydyrjan seni gowy görýändir inijigim janyň sag bolsun häzir aýylaýan galanynam saňa dernäs. Habery aý bu ykbal romanyny okup. Bolýa.

Sen dawga bara altyn altyn balyk bilen ýaşamalaro. Ol çozgup tutsam bolýa. Ýeriňden tur. Turdum da şu wagt. Çalt çalt telewizor aç. Aýdymy. Aý ýartygulaň gulagy ýaly bir telewizoryň bar daro seň o. Eý şu wagtlar Pirim Homedowiç ýagdaýy gowy peşgeş isleýändaray. Näme isleýän? Peşgeş isleýän diýýän. Dördünji albomdaky dördünji aýdym näme aýdymdaý? Telefonyňda durýada. Näme? Indi. Baklap arman arman diýen ýaly. Ha, bir syr aýtjak. Seret onda näme? Pyrmyhyç. Bir syr aý, bir syr aýtjak saňa. Aha. Sen meň işdeşimsiň ýöne bolýa. Boldy boldy. Özem sen ýarawsyz. Seret, seret prikol däl. Aha. Gar erände. Hemmämiz kosmonawt bolup bilýäsmi? Näme etýäň sen? Gapany kim üçin bilýäňmi? Bilýän. Kim üçin? Jokromy yssyda gar pamyk gözüňe gelýämi? Edil şu günler men şoň ýaly la reper momeç. Al maňa berekella diý. Al onda maňa berekella diý. Boldy aga beter nowda. Ha? Ýok aga ýok berekella diýip goýdum aga öň. Ha. Aý ýok neme öňki aýdanyňa bar aga allergiýam bar la. Indi saňa täzelik. Belet aga. Hakyky Aýaz aga bolan bolsa näderdiň? Doňardy batyry. Hemme zat şokolad dolar diýýäň we. Bolmar näme Aýaz aga bolmaz. Eý bolýa Pirlim. Ahmet Damdam salam aýdýandyr. Salam aýt. Hä. Boldy boldy Ahmet Damdammy? Hawa hawa.

Aý bolýa Ahmet Damdam goý salam aýdýa sagja bol pirlim. Jany sag bolsun Gestir Gestir. Hökman hökman.

Sungat bilen biznesiň arasyndaky balansy nädip sazlaýaň? Näme däl, biznes hökman adam iýmeli, içmeli, döwrebap ýaşamaly, egin-eşik, halkyň öňüne çykmak. Bary şo sungatyň üçin edýäň-dä şony, näme etseňem. Döwrebap ýaşamak. Halkyň gözündäki adam bolaňsoň şolary ýaňky aýdymyň bilen däl egin eşigiň bilenem biznes sungata ulga etmeli. Sebäbi sen özüňem sungata ulga edip otyryn. Hmmm. Biznes sungatyňa ulga etmeli. Egin eşik meselesinde-de käbir ýerlere Gaty bir üýtgeşigrägem geýinmelidäl ýerleriňem bolýa. Sebäbi şolaryň seň diňläýjek adamlara göräräk geýinip gitmeli. Garaz bara ortaňy almalyda. Her bir babatda gowrak. Käbir ýerlerde näşo plan hilek eşik geýip gelýäler. Şoňa göräde geýinmeli. Ony şoňa görä geýinmek üçinem biznes gerek-ä. Ony şoňa göräräk ýaňky gara sungatyňa gulluk etmelidä. Soňky bäş-alty ýylyň içinde. Seň pikiriňçe eden hereketleňde, äden ädimleňde ýalňyşlyk diýip hasap edýänleň barmy? Mysal üçin, bäş-alty ýylyň içinde esasy men wagt diýlen zada, wagt diýlen zadyň öňünde hemişe bergili. Käbir edäýmelije zatlarymam bar-a, etmän geçiren ýerlerim bar. Durmuşymda, şahsy işimde-de, maşgala ýagdaýymda-da, häsiýetimde-de. Mysal üçin, men öň internet bilen kän işleşemokdym. Hawa. Diňe men öz bellije bir ýa aýdym ýa-da çykarýan, bellije diňleýjilerim üçin. A soň muny maňa salgy berdiler, Hawa, dawaý, internet şol ýaňky Şol bir dam-dam haly beren. Dawa internet bilen döwrebap, sanly ulgam bilen hem işleş. Hawa. Ana şol uly ýalňyşlyk eken. Belki men mundan öň näçe ýyl mundan öň şu ýagdaýa gelip bilerdim. Ýöne men şo wagt gelmedigime şu wagt begenýän. Şu wagtam men şu ýagdaýymy ir görýän özüme. Sebäbi tanymal bolup şo yzynda durmaklyk üçin gaty uly paýhas, akyl, pesgöwünlik, durmuşa düşünmeliler. durmuşy orada näçe ýaşadygyňça düşünmek kynlaşýar. Aýdýar, näçe köp zady bildigiňçe, şonça-da bilýän zadyň, hiç zada bilmeýäniňe göz ýetirdim diýýär. Meniň şu wagt halkyň içindäki men özüm duýýan hem şükür edýän, Elhamdulillah, şu ýeten derejämiň derejämde Halkyň söýgüsini men şu häsiýetiň durnukgul ýagdaýda saklajak bolýanlygyma begenýän. Hawa. Şo-da maňa gitdigiçe zynatly durmuşa bolan söýgi döredýär. Edil şu wagt kim bilen feat islärdiň? Näme diýen? Fit. Ha, men şuwagt kim bilen duet aýtmak isleýänmi? Öz ýüregiňde barmy şol aslynda? Duet aýtmakmy? Hawa, pylany bilen duet aýtsam, pylany bilen. Hawa, kanyşna. Öz deňimdäki moda aýdymçylar bilen klip edesim gelýär, näme, duet edesim gelýär. Sebäbi ony halk diýýär. Pylan bilen çykaraý, pylan bilen çykaraý. Ýöne men käbirleriňem indi şuwagt men belli bir derejä geldim-dä. Nemäni bi elinden hem çekesim gelýänlerem bar ýaş aýdymçylary tan tanan bir ýerine bir sebäbem bolasym gelýär. Hany pylany bilen çykaryp tanymal bolup gitdi diýdirdesim hem gelýär. Oň o şöhradyna-da şöhradam şöhradydyr ol indi şonuň bir sogaby bir sylagy öýlerindäkileriniň eneleriniň bir alkyşy üçin. Käbir zatlary men atlandyrmagy gowy göremok sebäbi. Öýkelemekleri mümkin käbir adamlar garaşýan şoň üçin sen aýdýana hiç bir zady aýtma gaty bir ar namysa degjek bolup duranam ýok daýyşkom şu şu babatda şahsy işi nemem bolmasa mekän bir on ýaly zatlar nemedibem duramok sebäbi men özüm tanaýan özüm bilýän öz edýän edip bilýän nirä çenli edip biljegimi bilýän. Käbir zatlar menden agyr gelýän zatlaram bar. Bu zatlara men diňe ymtynýan. Ýa şo zatlary edip bilýänlere hormat goýýan. Düşýäňmi? Her adamyň plan belli bir ýerden belli bir ýere çenli edip bilýän işi bar. Ony käbir aýdymçylar tanymal bolubermesinler. Şu bolma tanymallyk, tanymal dälem bolsalar, şeýle bir aýdymçylar bar. Hormat şolara. Hakyky dostuň barmy? Men biri bilen hakykatdanam dostluk, ol maňa açmasynam belki. Ýöne men şoňa dostluk diýlen duýga, düşünjä madämi, maňa dostluk diýlen düşünjä, dostluk diýlen beýik mukaddes zada bolan söýgi mende barmy? Ol arsa alar, belki ol ony başgaçarak, dostlugymy başgaçaragam kabul edip biler, sebäbi indiwidualny her kimiň öz pikiri bar. Men dostlaý diýip baranym, bir zada menden hantama ýa bir zat diýen pikirde bolmagam mümkin. Şony dostlugymy men käwagt Açyp bilmesinligimem mümkin. Hereket bilen görkezmäni gowy görýän men dostlugy. Ilki bilen özüm dost bolup başarmany gowy görýän. Bolýa. Bolýam. Hakyky dostuň gollugy nämede diýip pikir edýäň? Hakyky dostuň gollugy yzygiderlikde. Islendik ýagdaýda-da şo seň bilen aragatnaşygy, hal-ahwal sorap, sen barada elmydam görüşip durmasaňam gowy pikirde bolmak. Sen barda şu agzalan ýerde birden gaýyr gawrun diýä ýok men şuna şeýleräk tanaýan diýip ýokman onda döwüş urşup durmak da e şun ýalyrak tanaýan diýse men dostum şu on ýalyk däl o diýse dogrudan sebäbi men barda oň pikirindäki zadam arassalada hem ony maňa dost edip goýdy hem öz dost boldy Dost barada şeýle pikir, dost bolan bilen äli şindi gowumyň eýdip beýdip olam bolmagy mümkin, on ýalylaram bolmagy mümkin. Ýöne duýgyňda bolmaly, ýüregiňde bolmaly, akylyňda bolmaly, men şo barada gowy pikirde. Ine şu ýerde meniň açyk ýüzümi, meniň dünýä garaýşym, pikirimi berýän soraglaryňa islendik soraglar ýöne çykanakda, Her bir soraglaryň meniň jogap berşimi, meni has diňleýjilerime gowy tanatmak üçin, tanyşdyrmak üçin sen meni çagyrdyň. Aýdaly diýip. Ine şunuň hem dostluk sen. Hökman, O-o-o, Ahmet aga, dam-dam, gowumy ýa-da ine, gije unuýan, gel çaýa, men saňa o-de. Sen men barada gyzyklandyň, pikirlendiň. Diňleýjilere seretdiň, maňa seretdiň. Diýibem aýdaly diýip çagyrdyň. Ine-de aýdyp otyrys. Şu-da dostluk. Men ömrümi biderek geçirmedim diýmek üçin, seň karýeraň, durmuşyň şu wagt nähili düzülmeli? Beýik Allatagallanyň öňündäki wezipelerimiz bar. Watanymyzyň öňünde hawa, Döwlet Baştutany Prezidentimiziň öňündäki wezipelerimiz bar. Maşgalamyzyň öňünde entäk bir etmeli işlerimiz bar. Şoň üçin şo barada pikirlenýän men her gün. Entäk etmeli iş kän. Her bir işde bähbit bar, haýyr bar. Şo wagtlar, şo zatlar käbir has uly üstünliklerden men mynasyp däldigini aýtdym-a bäş ýyl mundan öň. Birden meniň şu halymdan üýtgetjek bolsa, Luşy bolmanda. Şoň üçin şeýleräk. Herki zat nesip eda. Hemme zat nesibi haýyrly. Dowamatlylyga gorýan men. Yzgiderligi gorýan. Özüm çynym bilen wepaly bolmaga gorýan. Çynym bilen. Onuň käwagt men aýdyp bile käbir adam çyny bilen wepaly aýdyp bilenok. Men şu bir zat Hudaý Allah Tagala maňa bir zady beripdir. Ýüregimdäkini aýtmak mümkinçiligini beripdir Allah Tagala maňa. Düşýän şony käbir adam ondan käbir adamlar şun aýdyp bilýän bolýany bir hil ram pikir edýän adam da çiýik edemen de e şu maňa şeý diýýä bolýany aý hakyk söýýän adam içinde saklardy ýok Her kim der ilek. Sen instituty gutaran özüň bilýänsiň. Hemme adamda hemme harakterler bar. Melalholik, flegmatik, sangwinik, holerik. Her harakterdäki adamlar. Ýöne haýsyny ösdürdi şol öz içinde. Onuň bir sözi bardyr Şekspiriň. Adamynyň arzuwy onuň häsiýetinden gelip çykýar. Onuň häsiýeti ýaşaýyş şertinden gelip çykýar diýer-ä. Diýjek bolýanlarym şu taýda logika bar. Adam Arzuwy edýär. Mysal üçin, men oba ýerlerinde, ýa-da obada, açman obamda ýaşaýan men. Hudaý edip, tüweleme suwumyz akyp dur. Häli-şindi gelim-gidim, myhman. Ine, şu köp adamlary görmegiň esasynda dädem kurorda gelenlerinde alyp gelerdi, tanyş köp adamlar, täze-täze ýüzleri göreni üçin men derrew adamlar bilen alyşyp gidýärdim. Meň häsiýetimde bolup gidipdir şu. Meň ýaşaýyş şertimde şol. Ony şoňa görä-de arzuw edýädim. Menem bir başga nemelere gezip gitsem, gatnaşsam, adamlar bilen umuman gatnaşmany gowy görýän özüm. Şoň üçin içimdäki söýgimi, gowy sylagym, hormatymam dilimde çykarmana maňa mümkinçilik beripdir Allatagala. Ony käbiri oňa tersirägem düşünýär, käbiri. Barybir dogry düşünýänler kändir. Erkegiň durmuşynda zenan maşgalaň orny nähili? Gaty gowy sorag. Ýar ýar diýilýän söz bar-a. Ýar, dost, ýar. Ýaryň. Ýa mysal üçin doganyň ýakynmy dostuň diýýärdi. Wah, doganym dostum bolaýsa diýär. Şoňky ýaly ýan ýoldaşyň bilen dostlaşmak. Şoň isleýän zadyny başardygyňdan amal asyrmak.

Aýal adam ejeň, aýal doganyň bolup bilýär. Soň gelniň bolup bilýär, gyzyň bolup bilýär. Erkek bir elek bar, uýatlam edýär. Şuna zenan gaty hormaty bolýar. Aýal adamyň özem sen görmeýän zatlaryňy görýärler. Görmeýän zat, sebäbi bulara duýgy berlen, şo duýgy berip biz fiziçeski güýçli bolsak, bular duýgy taýdan güýçli. Erkek adama maşgala gaty goldaw berýär. Hemişe öýüňde bolup bilen ene biz siziň ýanyňyzda ene şu wagt. Çagajyklarymyz öýde. Ene şu taýda bar ýaly edip saklap durus, garaşyp dur. Men bir ýere gidýän nahar şamyň, egin-eşigiň ene. Ýa gyzymyň bar a sag aman gidip gel. Men gyzymy görýän a öýe gelemde. Birje gyzym bar-da Aýgüljan a. Tüweleme ýaşy uzyn bolsun. Hawa. Tüweleme Allajan soňy enşalla soňunda da şon ýaly düşünjede bolun. Kä wagt öz bolşumdan, käbir hereketlerimden şonda utanýan ýerlerim bar. Sebäbi ol hereketi bilen duýdurýar. Sebäbi seni nämä salýada? Ahlak. Ahlaklylyk, güýç ahlaklylyga çagyrýar. Terbiýe berýär, seredip durduň şoňa. Gowy pikirler edesiň gelýär-de. Ada erkek adam da arasynda gaharlanyp bilýär, ýa bir bir bir sözi diýjek bolup dur bolýuny, Kaka diýýä bolýuny. Duranyň duýman galýaňda, ýa-da gelniň bilen, Aý neme-le şuny eýle-le, şu wagt ütüklemläp dur özüm ütükleýän kaka bolýa-da şuny ýaly diýjek bolýanym. Gyz maşgala da bar-a şeýle gyzyň bolsa gaty. Allanyň iň uly nygmatlarynyň biri. Oglanlaryň hem eşiklerini bir birleşdirip dur. Öý. Şoň üçin zenanlaryň hormaty meň üçin we hemme ýerde-de şeýledir ol welin men meň ýanymda gaty ullakan. Ejemjany gelemde öňümde durmagy. Men aýdym ýazyp berdim ogluma Aýda Muhammetjana. Eje hakynda. Säher başym sypap doly salanda Üýtgeşik mähriňi duýan, janym ejem jan. Diýip aýdym bar. Diýjek bolýan zadym şol aýdym diňlämde ejem jan ýadyma düşýär. Umuman zenanlara hormatym uly. Biziň ömrümiz örän gysga şu zatlara sarp etmek üçin. Näme zatlara? Adamlara. Islendik bir zadyň şu sen gelip geçip gideňden soňam şondan adamlar peýdalansa, haýyrlansa, bolmanda seniň häsiýetiň barada, eden işiň ýa häsiýetiň ýa seniň bir ed bir bir söz diýdiň, şony ýatlap bir şatlandylar-a, şoň üçin hem şu dünýä ömür az. Sizde we tomaşaçylarymda men nähilek täsir galdyrjagymy edep bilemok. Ýöne wagt az. Köp wagt bordo şular bilen gürrüňdeş bolup, wagtlaryny tapyp, şulara ýarajak, göwünlerine ýaraýjak zatlar barada öwrenjek-dä bolup wagt ýok. Olaňam wagty ýok, meňem wagtym ýok. Şoň üçin her gün Öz üstüňde kämillik, kämilleşjek bolmaly, haýyr etmeli, wagt, ömür gysga, adamlary peýda etmeli, adamlarda ýagşy ýatlamalar goýmaly. Durmuşyň manysy nämede? Ynsan bolup dünýä ineniňe düşünmek. Sebäbi adam ýaly gymmat zat ýok. Adam bolup doglanyň özi şol nygmat. Adam bolup şol adamçylygam saklap, bu daş-töwerege zyýan etmän başardygyňdan peýda edip, Bolar bar ýeriňde ýok ýeriňde ýagşylykda ýatlanmak, gowulykda ýatlanmak, özüňem şu adamlara gerekligiňi bilmek, olaryňam saňa garaşýandygyna düşünmek, maşgalaň, çagajyklaň seni gowy kaka diýip kabul edip dursa, Menimçe gowy kaka bolmak üçin neme edýärdi? Elmydama bara. Meniň bir özümde bir düşünje bar. Temmi bermek ýa duýduryş temmi bermek gaty gowy tereýär. Her bir adamda hökman düýäde haýt diýmek medet diýär. Her bir zatdy neme etmek dogry. Ol metodlary ullanmaly. Hökman olam. Ýöne şol berilen temmiňe dogry düşünmek, dogry kabul etmek. Hawa. Turmuşda mysal üçin çagalaryň arasynda da käwagt eýle belli mysal üçin öz aralarynda bir bäsdeşler, ýene etseler durup otyrsyň, sen dursuň, sen öňde bäsdeşip durlar. Ony şolar çagyrýan gel bäri diýip. Näme esasynda? Ine size iki sany dogan gowy, näle gymmat. Aa, siziň bäsleşýän zadyňyz boldy gaty kiçi zat. Ikiňiz birleşseňiz şu zadyň özi siziň üstüňizden ýagýar. Anna çete geçip durýar. Şuny düýn öwretmediňmi? Gynanýan. Näme üçin düýn şuny geçmedimkäm şular bilen? Şoň üçin her bir zady ýaşap dem almak nygmat. Dem alyp durç wagt. Hawa. Many şu. Biz ýaşap durduk. Entek bizde ömür bar. Biz haýsydyr bir zatlary, haýsydyr bir zatlary edip bilmäne umyt bar. Beýik Allatagallany ýadyňdan çykarmazlyk, Onuň pygamberlerine, kitaplaryna hormat goýmak, şony öwrenmek, başardygyňdan amal etjek bolmak, öz ýurduň, Watanyň gymmatlygyny bilmek, eneň-ataňa, goňşularyň hormatyna, sylaglaryna mynasyp bol, şolar bilen ýakyn, gowy tarapdan gatnaşyp, döwlet baştutanyna hyzmat etmek many şu. Sebäbi adamy hoş edýän zatlar şu. Adam hoş bolsa bagtly bolýar, manyly ýaşaýar, manyly ýaşaýandygyna düşünýär. Soňky sapar haçan aglapdyň? Soňky sapar Şu adam aglym tutýar. Sebäbi aglamak diýlen zat sungat işgärleriniň köpüsinde bar. Ýeke aglaýandylar, ýene edýändir. Her bir halkyň söýgüsini göterip bilermikäm diýip, her gün toýdan gelende, aý-aý diýip öňňürip aglaňakda gözüňe ýaş aýlap bokurdagyň dolýar-da. Nedir şu wagt sen maňa sorag bereňde düýn aglanym ýadyma düşdi. Ýa bir ýerik Türkistan toýa hem ýetişdim hem hormat goýdular ony. Öýe gelip biraz bozuldym. Sebäbi söýgi uly. Bu söýgiň öňünde durmaly. Oň üçin Murzyk gaty kän güýç gerek, paýhas gerek, akyl gerek, sen ýaly gowy oglanlar gerek çagyryp açyk ýüzüni görkezip göwünlik berýän, ýenelik berýän hasam seniň edýän twor Şu wagt mysal üçin şu dam dam diýlen aýdym aýdylardyda mysal üçin hemme adamy gaýtalasa gaýtalardy ýöne her kim ýerli ýerden şu wagt sen ýene bir aýdym dam dam çykaran ýaly itergi berip durdyň işgärleriňle bilelikde sebäbi men barada gepleşik edip otyrsyň. Diýmek, men ne azajygam bolsa seň ýüregiňde ýaşaýan. Şundan bolup, bir adamyň ýüreginde azajyk ýaşamagyň özi gaty uly okanat. Şol atdan onnoň azajyk ýüregiň nemeräk bolsa bozulýaň. Şoň üçin Allajan Hemişe gözlemizden begençden ýaş aksyn. Hawa. Bagt bi. Bagt dälmi bi. Adamlaryň saňa goýýan hormaty. Bagt dälmi. Ol duýgyny söýgini seniň özüň duýmaklyk. Heý ýöräber Ahmetjan. Öz özüme jan diýen bolaýyn size diýen az. Ýöräber Ahmet siziň diliňizde. Ýöräber Ahmet dam dam. Dam dam diýde. Nämede bolsa Hudaýa şükür gowy zadyň dammagyny. Ýagşyň öz dammagy rysgal berekede. Ýöräber ýoluňy dowam et. Nesip edende halkyň söýgüsini mundan beýläkde gazanarsyň. Edil şu wagt Aýdala tomaşa edip oturan muşdagyňa näme diýerdiň? Ilki bilen jan saglyk. dileýän. Hemme ýagşy arzuwlarynyň hasyl bolmagyny dileýän. Haýyr etmekde howlugyp birinjilik almagyny dileýän. Ahmet Şanyna aýdala gelip, bize-de uly haýyr etdiň, saňa-da işiňde uly üstünlik arzuw edýän, geljekde-de ýene-de dam-dam ýaly, bol-bol ýaly, Aýdymlaň kän bolsun Hawa illeşemmiz seni gowy görýäler mundan beýlägem gowy görsünler saňa şu Arkadagly ýurdumyzda Arkadagly Serdarly ýurdumyzda hemme üstünlikler hemra bolsun. Şeýdip hormat edip çagyrdyňyz aýdaly gepleşigine. Parahat ýurdumyzda şu owadan durmuşyň gadyryny bilip. Salam maşgala agzy ýerlerini her bir ysgal döwletli ojaga ýar bolmagyny arzuw edýän hormatly Hajy Arkadagymyzyň Gahryman Hajy Arkadagymyzyň Arkadagly Hajy Serdarymyzyň janynyň saglygyny dileýän tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç bolmagyny tüýs ýüregimizden sungat işgärleri bolup arzuw edýäs sebäbi arzuwlaryň hasyly bolýan döwrüne zamanasyn bize sowgat etdiler. Ömrüň uzak bolsun. Ak kepder bilen elmydama arzuwlarymyz ganatlanyp dursun. Şeýle bolsun nesip bolsa.